and uh, uri uh, ri khou vha ṱanganedza futhi kha eh, thero yashu ya uri mudzimu u hone na Ah, na musi ndo khou tea u vha ndi khou amba na ah, na muṅwe ane zwa zwino u khou vhonala a siho Ah, fhedzi ndi ḓo ḓisa phanḓa sa musi hu na vhathu vhe eh, ṱhaṅwe vha ḓo vha vho lindela hedzi video Ah, na musi no no ngo sedza thero ya

sa tsumbo eh, na kha tshino tshifhinga musi ri khou amba nga covid-19 ndi ḓi wana vhathu vho no vhudzisa zwa uri arali mudzimu a hone ndi ngani o tendela covid-19 i tshi tea kana arali mudzimu a hone ndi ngani a khou tendela mabulaho a vhana mabulaho a vhafumakadzi a tshi khou isa phanḓa a khou itea Arali Mudzimu a hone, ndi ngani o tendela tshikene na tshikene tshi tshi itea? Nahone hu ḓi vha na vhaṅwe vhathu vhane vho ḓiṱutshela lutendoni lwa lwa lwa holunoni u tenda kha Mudzimu zwo bva kha uri ho vha na tshiwo vhutshiloni havho, vha ḓivhudzisa vha ri, Mudzimu o vha e ngani? Vha wana zwi tshi nga Mudzimu haho. Zwino Ndi hafho hune ra ḓa ra ḓi vhudzwa mbudzo ya uri na mudzimu o lugana kana mudzimu u luga hawe zwi amba mini kana ra ḓi vhudzwa ra ri mudzimu a tshi sika zwithu zwoṱhe o zwi sika o zwi sika a zwi fha maanḓana kana o zwi sika a si zwi fhe maanḓa ndi dziṅwe dzi mbudziso dzine ra tea u ḓi vhudziswa musi ri tshi khou sedza heyi thero zwino a ri sedze tsumbo kha iyi musi ri tshi ri mudzimu wavhuḓi ndi mudzimu ḓe ri nga ḓa ra vhudzisa mbudziso ra ri Mudzimu wavhuḓi ndi Mudzimu ane a kombetshedza vhathu u ita zwithu zwine a zwi funa kana ndi Mudzimu ane u to vha ṱuṱuwedza fhedzi? Ndi nga dza mbudziso ine ra sa i vhudzisa a ri koni u swika u fhindula uri na Mudzimu ndi wa vhuḓi na kana Mudzimu Ndi Mudzimu o lugaho-na musi ri khou vhona vhuvhi vhu tshi khou ḓi itea. Vhege yo fhiraho ro ḓi vha ri khou amba nga thero ya uri vhuvhi na vhuvhuya vhu zwanḓani zwa Mudzimu. Ndi ene ane a amba a ri, Tshithu tshifhio ndi tshivhi, tshithu tshifhio ndi tshivhuya. Zwino ngauri ndi Mudzimu ane a amba zwa uri tshithu tshifhio ndi tshivhuya, tshithu tshifhio ndi tshivhi, zwi vha zwi zwanḓani zwawe uri a ḓi ambe uri musi a tshi khou vhona hezwi zwithu zwi khou itea uri ene o vha a ngafhi nahone ndi ngani o zwi tendela. Ri tea u ḓa ra pfhesesa uri vhuvhuya kana vhuvhi ndi zwithu zwine Mudzimu u tou zwi tendela zwi tshi itea na, kana na ene u tou shela tshanḓa a ita zwo ri zwi itee. Ndi dziṅwe dza tsumbudzo dzine ra sala ri khou vhudzisa uri naa Mudzimu u na maanḓa-na kana ha na maanḓa? Hu na vhathu vhanzhi vhane zwa zwino vha dzula vha khou vhudzisa uri hu na nḓala Afrika, hu na nḓala gai, gai na gai. Ndi ngani ri sa vhoni tshanḓa tsha Mudzimu musi fhethu hu na nḓala? Mara muṅwe mufunzi a tshi zwi fhindula a ri, Mudzimu o ri fha mvula, Mudzimu o ri fha shango ḽi no kona u ri fha zwiḽiwa. Fhedzi hu na ḓi, hu na vhathu vhane vha vha vha khou dzhia zwithu zwoṱhe vha zwi ita zwavho. Zwino thaidzo i vha i kha uri Riṋe vhaṋe a ri khou kona u langa zwiḽiwa zwine ra vha nazwo, ri ḽa ri tshi laṱa vhaṅwe vha khou fa nga nḓala. Ezwo zwithu zwi ita zwo ri Mudzimu a vhe a wavhuḓi kana a si wavhuḓi arali hu riṋe vhathu vhane ra khou tou laṱa zwiḽiwa Mudzimu o ri fha zwiḽiwa, o ri fha dzi mvula, o ri fha shango ḽo no kona u mela zwiḽiwa khaḽo. Mudzimu ri mbo ḓi ri o luga kana ha ngo luga arali o kona u ri fha shango ḽa ḓala mara shango ḽo dzhiiwa, shango ḽo ita hani hani. Mara ndi thaidzo ya Mudzimu na musi hu riṋe vhathu vhane ra khou tou khakhisa zwithu. A ri ḓe phanḓa ri sedze ha mafhungo ri tshi khou amba nga ha vhuvhi ho no itiwa nga vhathu uri musi vhuvhi hu tshi khou itiwa nga vhathu ndi thaidzo ya Mudzimu na? Ndi u sa luga ha Mudzimu na musi thai musi khakhathi dzi si khou itiwa nga Mudzimu dzi khou itiwa nga vhathu? Muṅwe a tshi amba nga ri mara mudzimu a ene a re na maanḓa, ho tea mudzimu a tshi imisa dzi thaidzo dzi uri dzi songo itea. Mara zwine vhathu vha amba ngo ralo zwine a vha khou dzhiela nṱha ndi uri mudzimu o lugaho nahone mudzimu wavhuḓi. u tou vha a Mudzimu a na u kona u tendela muṅwe na muṅwe uri a dzhie tsheo ya vhutshilo hawe. A ri dzhene kha iḽi fhungo. Ra ri kha vha ṋange kha Mudzimu A kana Mudzimu B. Mudzimu A, ra ri ndi Mudzimu ane ha vha tendeli vhone vha tshi dzhia tsheo dzavho vhutshiloni. U tou vha dzhiela hedzo tsheo. Ndi uri ṋamusi vha khou nanga u, u, u, u, u dzhia decision ya uri vha khou nanga u, u ḽa mini kana vha khou nanga u reila vha tshi ya ngafhi. Mudzimu a dzhia maanḓa kha vhone, hoyu Mudzimu a re kha tshanḓa tsha, tsha monde. a dzhia maanḓa kha vhone ari a vha nga si dzhia tsheo vhutshiloni havho tsheo dzoṱhe dzine vha ḓo dzhia nṋe ndi to dzi dzhia kha vhone zwine zwa amba zwori vhone sa muthu vha sala vha si tsha kona u dzhia tsheo na decision ifhio na ifhio vhutshiloni havho ngauri hoyo mudzimu ane a ri mudzimu number A ndi mudzimu ane u dzhia tsheo dzoṱhe vhutshiloni havho Vha vhona zwi a konadzea uri musi ṅwana a tshe muṱuku, sa mubebi hu na zwithu zwinzhi zwine ra ḓo dzhia tsheo ri khou dzhiela hoyo ṅwana, ri khou mu disaidela ngori ha thu vha na na ṱhalukanyo, ha thu ḓivha zwithu zwinzhi hafha vhutshiloni. Fhedzi uri ri mu aluse zwavhuḓi, a ro ngo tea u vha vhabebi vhane vha dzula vho sokou sedza sedza tshifhinga tshoṱhe. Ṅwana u tea u tendeliwa a tamba, ṅwana u tea u tendeliwa a wa, ṅwana u tea u tendeliwa a khukhuliwa musi a khou tamba. A u ḓo humbula vhenevho mubebi ane 24 seven vha dzula vho vhea maṱo avho kha ṅwana wavho, oyo ṅwana a nga si hule zwavhuḓi ngori u vha a khou hula o khavariwa nga mubebi. Mara ṅwana ane nga aluwa zwavhuḓi ndi ṅwana ane tshiṅwe tshifhinga u a ita a tshi tendeliwa a ya a tamba nga eṱhe. Tshiṅwe tshifhinga u a ita a tshi tendeliwa a ya a a guda shango ḽine a vha khaḽo nga eṱhe. A ya tamba mavuni, a ya a gwa zwine a khou gwa zwone, a ita zwoṱhe zwine a khou ita zwone mubebi a songo sokou dzula o lavhelesa awara iṅwe na iṅwe. Zwino vhone kha vha ṋange zwo ri mubebi wavhuḓi ndi mubebi-ḓe, mubebi ane tsheo dzoṱhe dza ṅwana wawe ndi ene na khou dzi dzhia, kana mubebi ane u a tendela ṅwana wawe a tshi ita a tshi ḓiṋangela zwithu-vho. In fact, hezwi zwithu zwi mbo ḓi ṋaṋa musi ṅwana a tshi aluwa, a tshi vha muswa. A vha ḓo humbula ṅwana wavho a muswa vhone vha vha khou tou mu dzhiela tsheo ya uri u ambara zwiambaro-ḓe. Vha vha vha khou tou mu dzhiela tsheo zwa uri u ita mini vhutshiloni hawe, uri a ye a gude mini vhutshiloni hawe. Ndi vhone vho no vho no ṋanga uri a ye a gude mini, vha ri vhone a vha funi a tshi guda muzika, vha khou nyaga a tshi guda vhudokotela. Instead uri vhone vha tou mu ṱuṱuwedza uri ṅwananga ndi khou ni ṱuṱuwedza uri itani hezwinoni ngauri zwi nga vha na vhumatshelo havhuḓi. vhone vha to dzhia tsheo vha kho to i dzhiela ṅwana wavho ṅwana wavho a tshi swika university ari o ḓo ita muzika u guda muzika a wana vha university vha tshi ri hai rine ro wana uri ni kho ita vhudokotela ndi kho to amba tsumbo ine a zwi nga si to konadzea ngo ralo mara musi mubebi kana mudzimu hoyu ane vha kha tshanḓa tsha monde tshanga a tshi dzhia tsheo dzoṱhe dza vhutshilo havho, vhone vha vhona unga oyo ndi mubebi kana mudzimu wa vhuḓi na. Muthu a tshi amba a ri well mudzimu hu na zwifhinga zwine nga vhuṱali hawe na nḓivho yawe a nga ḓivha uri tsheo nkene na nkene vha i dzhia i nga vha dzhenisa khomboni. A ri dzhene kha iḽo fhungo. Arali hu na tsheo dzo no vha dzhenisa khomboni, Mudzimu u tea u ḓa nga ngomu mbiluni yavho na muhumbuloni wavho a u shandukisa uri vhone vha dzhie tsheo yo fhambanaho na ye vha khou no ngo dzhia yone. Kana Mudzimu u tou vha ṱuṱuwedza nga muya mukhethwa uri vhone vha dzhie tsheo yavhuḓi, vhone vha tshe na maanḓa a u hana zwine vha khou ṱuṱuwedzwa zwone, vha isa phanḓa vha ita zwine mbilu yavho ya khetha zwone. Mudzimu wavhuḓi ndi Mudzimu-ḓe? ndi mudzimu uno ri dzhiela dzitsheo kana u no tou ri ṱuṱuwedza a ri laya a ri dededza uri ri dzhie tsheo dzavhuḓi hu na zwifhinga zwine vhathu vha nga rabela vha ri mudzimu ndi khou rabela uri vha nthuse uri ndi dzhie tsheo dza vhuḓi kana mudzimu ndi kho vha ramba uri vha nndededze ndi kho vha ramba uri vha dzhie ndango vhutshiloni hanga heyo ndi thabelo ine mudzimu wa kona u i fhindula nge vhone vha i rabela Fhedzi ane ha khou i rabela heyo thabelo, in fact ane a khou nanga u tou rabela thabelo yo fhambanaho na hezwo zwithu, ane a khou ri, Mudzimu, a thi vha funi, nahone a vha ṱuwe vhutshiloni hanga, ndi ḓitshilele zwine nda funa zwone, oyo Mudzimu u vha a Mudzimu wavhuḓi-na arali a tshi nga shandukisa muhumbulo wavho a dzhia tsheo a khou i dzhiela vhone uri vha mu fune vha mu tevhele vha ite zwine a funa zwone a si lufuno hezwo lufuno vhukuma lu tendela hoyo o no funiwa uri a to sendela a to tenda nga ene muṋe. ndi lufuno lu vhukuma holo musi ri tshi ri tshi to dzhia tsheo ri kho ḓi dzhiela vhathu vhane ra vha funa u fana na nṋe eh nda ya nda dzhia tsheo ndi khou dzhiela mufumakadzi wanga nda ri ṋamusi ndi kho ni dzhiela tsheo ya uri ni ḓo bika ari a u tshi a vhana ri sa ri sa tou ḽa nṱavho nda ri no ndi khou ni dzhiela tsheo uri ni ḓo bika ṋamusi ari a ene o neta ha na kubika a nda ri nahone ndi ḓo tou ni fara na zwanḓa zwaṋu uri zwi bike ndi lufuno izwo zwithu vha hashu u dzhia tsheo ri khou dzhiela vhaṅwe vhathu kana lufuno vhukuma lu tou ṱuṱuwedza Iṅwe tsumbo ine ra nga kona u ifha ndi tsumbo ya ya mbingano ya u mala, ngauri musi ri tshi sedza na Bivhilini ri vha ri khou amba ri khou vhona uri Yesu u vha tshi tonga mukwasha and then kereke ra ri ndi ndi ndi ndi musevhe right, the church is the bride so. musi zwo tou ima ngeyi nḓila mbuso ndi ya uri munna ane a ya kha mufumakadzi a mu humbela a ri ndi khou humbela uri ni vhe mufumakadzi wanga ndi ni male hoyo mufumakadzi a hana a ri hai nṋe a thi khou vha funa a thi khou vha ṱoḓa Munna ane a mbo ḓi dzhia tsheo ya uri, No, zwine na khou nanga a si zwavhuḓi. Zwine na khou nanga zwi ḓo ni isa khomboni ngauri ndi khou ni vhona uri na sa dzhia nṋe, ni ḓo dzhia houḽa ane a nga si ni ise havhuḓi. Mara nṋe ndi ḓo ni isa havhuḓi ngori nṋe ndi wavhuḓi, nṋe ndi zwikene na zwikene, nṋe. Ndi na lupfumo, ngo ralo ngo ralo. Musi ri tshi amba na mufumakadzi ngo ralo, a ri khou mu ṱuṱuwedza, a ri khou nyanga u mu ṱuṱuwedza. A a ḓi isa phanḓa a hana a ri no, ene ha khou nanga vhone. Sa munna, ndi lufuno-na u ya ra dzhia tsheo ri khou mu dzhiela mufumakadzi? Ndi tou sa ḓivha na zwa uri ri ḓo i dzhiisa hani heyo tsheo, ṱhaṅwe ra ya Home Affairs ra ya ra ra ra na khaladzi awe kana na na na na na ndi ri na murathu wawe ra ya ra ri no kha kha ḓe a saine a saine a khou sainela kana ra ya ra badela huṅwe fhethu hune ra nga badela hone ra posa mbingano ine. Houḽa musidzana wa vhathu o vha a si khou i ṱoḓa. Ri khou i fosela mafhungo a uri riṋe nga vhuṱali hashu na bono ḽashu ro kona u vhonela phanḓa uri a ḓa kha mbingano heinoni u ḓo vha a khou ḓa kha mbingano yavhuḓi, u ḓo vha a khou ḓa fhethu hune a ḓo vha na vhutshilo havhuḓi. Mara a ya ṋanga heḽia dukana zwi ḓo vhifha, heḽia dukana ṱhaṅwe ḽi ḓo mu vhulaha, heḽia dukana diabolo ḽi ḓo mu vhulaha. zwino ndi hafho hune rine ri ḓo ya ra tshea tsheo ri khou tshea ri khou itela hu mufumakadzi ndi lufuno na izwo zwithu vha hashu ndi hafho hune ra thoma u pfesesa uri musi ri tshi ra vhudza hedzi dzimbutsho dza uri na mudzimu o rugana mudzimu ndi wa vhuḓina ndi ngani a tshi tendela mabulaho a tshi itea ndi ngani a tshi tendela tshikene na tshikene tshi tshi itea mbudziso ine ra tea u i vhudzisa ine yo tevhela ndi ya uri Mudzimu wavhuḓi ndi Mudzimu o no dzhia tsheo dza vhathu na? Kana ndi Mudzimu o no tou ṱuṱuwedza vhathu uri vha tou ḓiṋangela zwine vha funa? Mudzimu Mudzimu Musiki o no sika vhutshilo, o no sika miri, zwoṱhe zwine zwa vhone hafha shangoni. Mbudziso ine ra nga i vhudzisa ndi zwa uri ndi Mudzimu

Zwine hafho fhethu zwine ra vha ri khou nyaga u ita zwone, ri vha ri khou nyaga u vhusa mbudzo khulwanesa ya uri naa khomphyutha i nga kona u dzhia tsheo nga yone iṋe na? Ri humbule uri khomphyutha ndi tshithu tsho sikwaho nga muthu tshine zwithu zwoṱhe zwine ra vha tshi khou ita ri vha ro tou tshi ṅwalela uri tshi zwi ite hezwo zwithu.

Ndi tshithu tsho no kona u dzhia dzi tsheo, tsha kona u ṋanga zwithu uri okay ṋamusi ndi khou ṋanga apuḽa kana ṋamusi ndi khou ṋanga mini kana ndi khou ṋanga mini. Ndi zwithu zwine computer i ya kona u ita hezwo zwithu musi zwi nga konadzea na uri ri ri ri sike robotho ine i a kona u dzhia dzi tsheo i vhe na dzi emotion i dzhie dzi tsheo vhutshiloni kana zwoṱhe zwine ya vha i khou ita zwone zwi vha zwi khou itiwa nga. thi ḓivhi zwa uri ḽi pfhi ni nga tou ri mini nga Tshivenḓa mara ri vha ri khou amba nga algorithm zwine zwa tou vha zwithu zwo shumiwaho zwi khou shumelwa heyo computer uri i ṋange zwithu nga yeneyo nḓila sa zwe ya shumisiwa zwone. Ngori vha humbula uri i vha i khou sedza data nnzhi nnzhi u bva afho i khou sedza data nnzhi nnzhi ya kona u dzi analyzer mara zwoṱhe zwithu zwine ra vha ri khou zwi sedza . I tshi khou sumbedza nga zwe ya vhudziwa, mbudziso ndi ya uri i a kona u dzhia tsheo nga yone iṋe na? Nṋe nda ḓiwana uri Mudzimu u a mangadza, ndi Mudzimu a mangadzaho ngori ndi Mudzimu o konaho u sika vhathu vhane vha ya kona u dzhia tsheo, vha ya kona u dzhia tsheo. U kona u dzhia tsheo ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi zwiṅwe zwithu zwihulwane zwe mudzimu a ri ṋea zwone u kona u dzhia tsheo u kona u nanga uri ndi nanga u ita mini vhutshiloni hanga ndi nanga u u tshila vhutshilo hanga nga nḓila ḓe zwino arali vhone vha tenda ṋamusi arali vha khou tenda uri mudzimu ono ri tendela ri tshi dzhia tsheo dzashu ndi ene ane a vha mudzimu wavhuḓi hoyu ane a ri hanela ri tshi dzhia tsheo dzashu a si wavhuḓi zwi amba uri nṋe nda nga dzhia tsheo ya u vhulaha muthu mudzimu wavhuḓi u tea u ntendela ndi dzhie tsheo yanga nda nga dzhia tsheo ya u funa muthu mudzimu u tea u ntendela ndi dzhie tsheo yanga nda nga dzhia tsheo ya u funa mudzimu kana yo sa mu funa ya mu landula mudzimu u tea u ntendela tshiṅwe na tshiṅwe tshetsho tshine nda dzhia sa tsheo mudzimu wavhuḓi u tea u ntendela ndi dzhie tsheo yanga. Nahone ri nga amba zwithu zwivhili khezwi, ri nga amba nga muvhuso wa Saṱhane, ri nga amba nga muvhuso wa madimoni na muvhuso wa Mudzimu, muvhuso wa tshedza. Muvhuso wa Saṱhane, muvhuso wa swiswi, zwine wa shuma ngazwo u shuma nga u kombetshedza vhathu. Ipfi ḽine nda khou ḽi ṱoḓa ndi ipfi dominate. The devil dominates you, the demons dominate, demons dominate. Zwine zwa amba zwo ri dzi a ri fareledza, vha vha humbula musi vhanna vha khou vuwa, vha khou balelwa u vuwa, vha tshi nga na zwino u tou fariwa fhasi ri khou amba nga nga tshikandeledzi. Ndi ndi ndi, a thi khou ri tshikandeledzi ndi mushumo wa Saṱhane, vha vha mpfesese ngauri tshikandeledzi tsho no ḓi gudiwa nga nga vhoradzisaintsi vha amba zwo ri ndi musi muhumbulo u khou vuwa phanḓa ha muvhili ngauri musi ro eḓela ri vha ro eḓela ri ri ri ri paralyzed ri vha ro eḓela ri sa koni u muva. Zwi khou vha zwi khou itela uri na musi vha tshi ḽora vha ḽora vha khou gidima vha songo gidima mabayoni avho vha ḓi sale vho eḓela vho tou komolela. Zwino tshikandeledzi tsho no ḓi risetshiwa nga nga vho radzisaintsi uri mini asi mushumo wa madimoni mara ndi khou tshifha sa tsumbo u sumbedzisela uri. Madimoni zwine a ita zwone ndi a ya kombetshedza vha ḓivha madimoni anga vha kombetshedza u tshila vhutshilo hune vhone a vha khou ṱoḓa vha kombetshedziwa u ṅwa mahalwa vha kombetshedziwa u kangwa vha kombetshedziwa u ita zwoṱhe zwo vhifhaho phanḓa ha mudzimu. um vha si vha si vhone unga ndi a lwa ndi a lwa na halwa a thi vhoni unga halwa zwo vhifha phanḓa ha mudzimu vhashu mara vhudakwa hezwi zwine ra dzula ro kangwa ḓuvha na ḓuvha ndi zwone zwine zwavha zwo vhifha. Zwine nda nga amba zwone fhedzi ndi zwa uri muvhuso wa swiswi ndi muvhuso une u ita zwithu zwo dzumbamaho zwi siho tshedzani zwa u kombetshedza vhathu zwa u itisa vhathu vha sa ḓivhi na zwa uri vha khou ita mini. Mara fhedzi muvhuso wa mudzimu ndi muvhuso wa une ndi khou shumisa ipfhi ḽa tshikhuwa ndi nga ri liberate zwino if the demons dominate God liberates. Yesu a tshi amba o ri, O ḓa uri ri vhe vho vhofhololwaho. He came to set the captives free. O ḓa uri ri vhe vho vhofhololwaho. Zwine zwa amba uri musi ro vhofhololiwa, ri vha ri tshi thoma u kona u dzhia tsheo dzashu. Ri vha ri si na mafhungo a uri ri kone u kombetshedziwa u ita zwine ra ita zwone mudzimu a ri fha muya mukhethwa ane a ri ṱuṱuwedza uri ri ite zwo fanelaho zwino zwine nda kona ngo tou sumbedza zwone ṋamusi uri vha zwi pfesese ndi uri arali vhone vha tshi tenda uri mudzimu wavhuḓi ndi mudzimu a sa kombetshedzi tsheo Zwi amba uri vha ḓo tenda uri Mudzimu wavhuḓi a nga si kombetshedze tsheo nangwe dzo vhifha. Ndi ngani ri tshi ri Mudzimu wavhuḓi ndi Mudzimu a sa kombetshedzi tsheo mara musi tsheo dzi tshi vhifha ra mbo ḓi ri Mudzimu ho tea o dzhenelela ngauri vhathu vho ita tsheo dzo vhifhaho? Zwino arali Mudzimu wavhuḓi a sa kombetshedzi tshee, zwi amba uri whether uri tshee dzo naka kana uri tshee dzo vhifha, dzoṱhe a nga si dzi kombetshedze. Hezwo hu vha hu zwone zwine ra nga ri ndi Mudzimu wavhuḓi. Zwino musi ri tshi amba nga ha vhuvhi na vhuvhuya, zwine ra ra sedza zwone ndi zwa uri Mudzimu o lugaho, Mudzimu wavhuḓi. A nga si ri kombetshedze ri tshi mu funa. A nga si ri kombetshedze ri tshi ita zwivhuya fhedzi. Na zwivhi u ḓo ri tendela ri tshi zwi ita ngauri ndi Mudzimu wa lufuno, ndi Mudzimu o lugaho. Zwine zwa ḓo tou vha zwone fhedzi ndi zwa uri ra nanga u sa mu tevhela, na hell i ḓo vha yashu, ri ḓo ya hone. a ri tsha funziwa nga he ḽeneḽo ḓuvha riṋe vhafunzi fhedzi ndi ngoho kha thero ya ṋamusi ndo sokou tou funza uri Mudzimu u hone na kana ha ho na, ndo khou tou nyaga u sumbedzisa fhedzi uri vho no vhudzisa vha ri, Mudzimu wavhuḓi? ndi Mudzimu ane u tea u u thivhela khombo dzoṱhe ndi vhathu vhane vha vha vha khou hangwa uri Mudzimu wavhuḓi u tea u tendela vhathu vha tshi dzhia tsheo dzavho. Nga hezwo vhahashu a ri tendi uri ri ḓo ṱangana tshifhinga tshiḓaho zwi nga ḓi konadzea ṋamusi nda dovha nda ita iṅwe live video arali Nda nga vha na muthu we nda khou tea u vha ndi khou amba nae ṋamusi o ḓa a balelwa u kona u swika nda.